Balh welaýatynyň türkmen gelin-gyzlary üç aýdan aşýar dokuz ýaşyndaky oglanlaryň Abdurauf çaga üçin Balh häkimiýetçiliginiň öňünde tassyn edip otyrlar we bu gün bolsa sekizinji mart güni dünýä aýal we eneler günüdir. We emma Abdyrownyň enesi göz ýaşlary bilen aýtýar, Bu güne ötürmek oňa gaty kyn düşýär. Çagasy ýanynda ýok oňa bul aýallar gününe gutlasa.
Bu gün aýallyň güni amma ötürmek ýaman kyn.

Köp kyn ötýär bulara. Käherlerde her sanýap bir awjak ýadymyza düşýär diýen bir kyýamatdan beter bolýar bulara. Abdyraufuň daýzasy bolýan. Bu gün sekizinji mart, aýallar güni. Biler aýallar güni Abdyrauf janyň enesiniň ýanynda

Bizler bu sany hem Hajy Raýyl Asaýew bilen görüşdik. Olar bizlerden köp ystykbal etdi. Bizler köp hoş bolduk. Köpden-köpden ýene teşekkür edýän. Emma bizler Maşa Alsaýew dostumdan, öz rahbarymyz diýdik, öz aň watanymyz, öz dilimiz, öz türkmenimiz. Emma bizlere görüp bilmedi. Iki ýola biller wagt aldyk, billere görüp bilmedi. Raufjanyň atasyny ýene billerden bir gün alyp galdylar ki, biller boşalsa, dostum aýdan eken, men Rauf Raufjanyň atasy bilen görüşjek, amma Abduraufjanyň atasy bilen görüşüp bilmedi. Wagt iki billeriň öz rahberimiz, öz dilimiz, öz türkmenimiz ki, billerden görüp bilmese, billere, billere bir posah berip bilmese, o son biller başga hökümetden nämäň hilegimiz bar? Baýdas bilen arkamyzy türkmeniň, üzbekiň rähberi dostum saýyp, näme üçin düren ýok mişin? Bilere bir posah bermelidi. Näme üçin bilere posah bermedi? Mana bu paýam meň ta Raufyň inesi bolýan, bu paýam Moşal saýyp dostuma. Her kança edip bilse türkmeniň, üzbekiň arkasyna durmaly. Bilere rähber bolup otyr. Eger bilere rähberlik etjekka bolsa bolsa nigim? Olsam bolsa biler jogap bersin. Türkmenleriň arkasyny aljak ýok eken, ne hökümet derdim soraýýar, ne Dostum paşa soraýýar, ne Abdylla däkler soraýýar. Näme muny ýaly kasty bar bul oglana? Muny ýaly etmäňler, ipi üzülsin ýere düşsün, ýa towup berjek diý, ýa towup bermeseň maňa Taňyň bilen motoryňy ber, Eskeriňi ber, Talaş edip tapalyk, Jallanmyşynyň ýoluna gurbanlyk, Munýanyk etmäňler, Bizleri jowratmaňlar, Abdyrýökjan tokuz ýaşar oglany, Nädipler bizler gezelik yzynda. Türkiýä bolsam gitjek, Pakistan bolsam gitjek, Hindistan bolsam gitjek, Şol oglanyň ýoluna gurbanlyk etdik, Türkmenlere arka boldy. Dolsun paşa Ady weniň jany wi. Näme gözüň kör et, gulagyň ker et otyrsyň. Dostum Paşa senem hereket et. Bizler gepleşdik Löwi agaň bardy Kabile, dostum bardy diýse, şo gün gije ýatyp bilmedik. Dostum arkamy tutar diýip, näme üçin tutmaýarsyň arkamy? Raýla janam gepleý diýip hoş bolduk. Raýla janyňam gulak assyn. Şu gepimi eşitsin. Ady weniň jany wi diýipdir. Dostum Paşanyň gyzam eşitsin, özem eşitsin.